Tesɛa atan di Paris, nesɛa atan di Tubiret. Imarni, imarni. Zik aɣrib terbaɛ sin xems snin d iruḥan tettun medden. Donc aɣrib n sser yenṭer, arraw-is tawacult-is tenṭer. Dɣa d tidet ɛemmi Ɛmar yiwen mi ara yili ad iruḥ akka ɣer lɣerba lawan-nni, lawan-agi, lawan-agi d akken qqaren d lawan-nni-inek, tenniḍ-d akka. Safi akter n wayen d-nḥuss nekkni d iwtamen-nni, yecfiɣ-d i baba yettruḥu ɣer lɣerba,

Ccfeɣ kan di lɛid, imarni lmunda zik tceggeɛ-d lmunda, ala aɣrib ad iceggeɛ i warraw-is ɣas yeqqim meqbel ur d-iceggeɛ ara. Aseggas-nni cfiɣ, faqeɣ belli ixuṣṣ lḥaǧa, lmunda nnan ad d-yas ad d-nɣes lqecc deg uxxam, ulac, umbeɛd iffeɣ-d usefru-yagi. Ncallah ad muqleɣ amek ara d-ɣreɣ kikit, mmektahed, qqar-as akka d-nekker d ddexmam, yezwi-yaɣ leɛḍam, izdeɣ deg uxxam-nneɣ. Nɛic amɛic asemmam, a ddunit wi d-yerran meẓẓiyi tweddeṛeḍ anaɣ, baba-tneɣ ɣer nessaram a ɣ-yexdem lewqam ula di lɛid yeǧǧa-yaɣ d ṭṭsil wa mi d-aṛ srid. Ṭṭik ṣṣeḥa a mmi Ɛmer, walaɣ am akken nekkini ma mi iḥuza i usefru-yagi.

Wessin d kečč dɣa d ababat, ayen d-iṣaḥen akka tayemmat i tt-ǧǧet nekkit. Si m'ara d-taweḍ, si m'ara d-tawḍeḍ ɣer tseddarin agi ad iliɣ dija ḥefḍeɣ ciṭ. Bɣiɣ jeddi ihedden-s i usefru inebran. Akka i s-yehwa i baba, yezweǧ yewwi-d tisnat. Asmi i s-yebra yemma, nekkni negra-d di lmeḥnat, ur neẓri d anwi i d ssebba, ma d netta neɣ d nettat. Nuɣal d iberraniyen. Nuɣal d iberraniyen di leḥra id yi-d-nlul. Amzun ur yessin yiwen i t-rriɣ ar daxel ayul. Negra-d necba igujilen, yiwen ur d-aɣ-d-ittmuqul. Babur yeɛqil d arraw-is. Babur yeɛqil d arraw-is tekfa seg udem-is taḍsa. Nettat nekni d irbiben-is, fell-aneɣ ur trebba tasa. Yal wa yelha d ccɣel-is, tiyita deg-neɣ i terṣa. D acu d ssebba n waya? D acu d ssebba n waya? Tadukli acḥal d aseggas, alarmi d-ɣur-n dderya, ferqen wur yeddi d gma-s, d nutni umi terra d nniya, ma d nekni ihudden-aɣ lsas, baba yenna. Ssebba d yemma-twen, ssebba d yemma-twen tesɛa-ken tura kenwi. Ɣur-i swiɣ-id acciwen, lmuh-is lebda yerwi, tudert yid-s d asawen, lehlak ur nesɛi amdawi. Yezga yekres wenyir-is, yezga fell-i yer wudem, tezga tbeddurter-is, si lehmum i d-tettagem, amek ara dduɣ d ubrid-is, mi yekfay s usirem, amek ara dduɣ d ubrid-is, mi yekfay s usirem. Yemma tenna, I nekk d acu ara d-iniɣ, argaz ijaḥ rray-is, teǧǧa-yi tezmert ɣliɣ, fell-i yebri wallen-is, talwit yid-s ur tt-ufiɣ, yufa-d abrid i zwaǧ-is. Yettu d acu d-nesɛedda, asmi akken yezdi lqedd-iw, s wul-is yid-i gedda, d arraw-is d arraw-iw, zzman fell-i mi iɛedda, s tayeḍ ixreb ussan-iw.

Yers deg uqerru. Ɛni ɣ nemsefham d tifi-s agi kan ɣ qqaren? U ass-agi atah d ccehr-agi n avril, dɣa ula d nekkini heggaɣ-d yiwet n terzeft, ula kečč dɣa iyi-d ɛiwneḍ tura deg-s, d yiwen usefru, imi ayyur-agi am akken i d-nniɣ n avril, d yiwen i yi-d, d yiwen n wass i d iyi-d-yesmektan deg yiwen n wass d rrikel. Zemreɣ ad d-iniɣ di ddunit-iw, imi d ayyur-agi i yemmut baba-t iṛeḥma Ṛebbi di lɣerba di tmurt n Fṛansa, dɣa am akken i d-nniɣ yal tikkelt i ara ddmeɣ asefru-agi ɛemmi Ɛmer ad sḥisseɣ belli ass-nni i teḍra wanect-agi, ulamma zemreɣ ad d-iniɣ tura kan seg wass-agi d tlata u ɛecrin iseggasen, d acu kan yal tikkelt i ara ddmeɣ asefru-agi ad sḥisseɣ iman-iw dɣa ass-nni i bdiɣ ad d-ttɛiceɣ ass-nni, ncalleh d ass-n ur d-nettuɣal ara irkelli.

Ataya yejreḥ yiẓẓar-iw seg wasmi fureqeɣ baba. Yeǧǧa-d deg ul cwami, yemmut ur t-ẓriɣ ara. Yiwi deg ul cwami, si lɣerba ur yeṛwi ara. Stexfirellah a Ṛebbi, ma kefṛeɣ ass-n deg wass, yir lexbaṛ yejreḥen iẓẓar-iw, ur ufiɣ ḥedd d amwanes, ɣer Ṛebbi tewweḍ teɣri, yefka-yi-d ṣṣbeṛ ɣur-s. Aya n lexbar i d-yewwḍen ass lexmis taṣebḥit, ɣliɣ yer yeẓraq s axxam, amek baba yekfa si ddunit, baba-m aɛziz i iḥussen, ṣṣber tekkseḍ aɣilif, baba ɛziz i yemmuten, ɣliɣ si lɛezza n lexrif. A yemma mini, mazal ur umineɣ ara, twalaḍ-t neɣ ad t-waliɣ, asirem ur t-qḍiɛeḍ ara, mi sliɣ i zzhir, mugreɣ-t s lebɛid, ahat ad d-yeddu baba. Atta-ya rriḥa tewweḍ-d, tban d taberranit, gulleɣ axxam ur d-tekcem, iban lfal-is diri-t, tenna-yi-d kkes ttexmam, ur ttaǧǧaɣ ḥedd di ddunit, mačči d nekk am yewwin baba-m, d lajel-is i d-yusan tiwit, ɣas beddlet-iyi isem, ur lliɣ d tamesbaṭliwt. Helkeɣ a yemma d leɛwam, ddwa-iw d asiwel n baba. Suɣeɣ ɣer yal amkan, awal ur t-id-yerri ara, ttafeɣ s siwa di lemnam, mi d-kkreɣ yezza ur tettru tasa. Nudaɣ-d ṭṭebbi irkelli, nnan-iyi-d ddwa-m yewɛer, qqim deg uxxam rǧu Rebbi, ɣur-s ar d am-d-ifk ṣṣber, baba-m d argaz afeḥli, d lebda isem-is ad d-ittmeḍkar, i tcedhaḍ d ayen lɛali, muḥal tiṭ-im ad t-tẓer. A baba ggumaɣ a k-ttuɣ Dima ẓerreɣ lexyal-ik Iḍ d wass fell-ak ttruɣ Ttbeddeɣ di yil amkan-ik Di ṣṣeḥḥa-w ggumaɣ ad ḥluɣ Ttxil-k efk-iyi-d ṛṛay-ik A yelli axir a yelli ttu-yi Ttu asiwel n baba S imeṭṭi-m tenɣiḍ-iyi Aql-i dima di temda Ǧǧiɣ-kem bla lebɣi D Ṛebbi i yuran akka Ẓriɣ ɛzized fell-i Nnig m yiwet ur tella. A baba k-iniɣ ɛyiɣ, ɛyiɣ di ddunit dayen, aql-i dima d-ttmektiɣ, ttṣewwireɣ-k tezga gar wallen, deg imeṭṭi sɛeddaɣ temẓi-w, truḥ ṣṣeḥḥa-w dayen, mebla kečč amek ara iliɣ, siwa ṭṭlam d lemḥayen. A yelli! D anwa i yemmuten yuɣal yettɛici gar warraw-is? Qqimeɣ-d nekk d lmuḥal, asirem ur yeffiɣ i yelli-s, baba-m iɛac d lefḥel, ur s-ikkis ḥedd amkan-is. Lemmer d ṣṣaḥ ad nuɣal amezwaru, d nekk s arraw-is. A baba yizem n lɣaba! Ur d-mlaleɣ timital-ik. Ad zuxxeɣ yes-k d lebda, u ad terfed aqerru-s yell-ik. Am kečč ur yelli ara, ulac ula d lexyal-ik, ẓriɣ ur d-yettlal ara, siwa ma yella deg warraw-ik. A yelli, bɣiḍ-ɣ-awen abeṛnus n liser, ad yili dima fell-awen. Rniɣ-awen rrbeḥ am lebḥer, ad yettfaḍ seg yexxamen-nwen, yerna ad tesɛum leqder ad tilim am baba-twen Ad ken-iqader ula d amɣar, ɣas kenwi d wid meẓẓiyen. A baba lɛezza-k truḥ, seg wassen d-iyi truḥeḍ, teǧǧiḍ-d ul-iw d amejruḥ, ass-a ur tt-ufiɣ ɣer wayeḍ, ceggɛeɣ am lexbar am iruḥ, menḍer kan makin yaweḍ, teǧǧiḍ-d axxam la yettnuḥ, seg wassen d-iyi truḥeḍ. Ilelli, seg wasmi i ken-sɛiɣ, iswan i zhiɣ, iswi-nni ḥaceɣ. D kunwi i d tafat-iw. Ma dreɣleɣ yes-wen i ẓerreɣ, D kunwi i d ddwa-iw. Ḥelluɣ ma yella ḥusseɣ. Ul-iw yeḥzen ass-a, Iẓri-w yejreḥ seg imeṭṭawen. Ɛelmeɣ ur teẓrim ara, D asmekti n baba ɛzizen, D llesni n ma drus aya, Lǧerḥ-is d aṭṭan i yi-sxedmen. Ass-a ẓureɣ-d aẓekka-k, Mmektaɣ-d ayen i yeḍran. Ass ma ɣliɣ ttruɣ fell-ak, Yekfa wi igan leḥsan. Ḍemɛeɣ ad d-ḥyut ass-ak, Seqḍeɣ ad selɣ i lhedra-k. A yelli lmudda awal kan, Ziɣ lmut ur d-iselslak. Mi rran timedlin fell-ak, I d-rriɣ ṭṭlam s axxam. Ass-a ẓureɣ-d aẓekka-k, Mmektaɣ-d ayen sɛeddaɣ. Mi sliɣ heddren fell-ak, Yemmut flan ur fhimeɣ. D lesni nekk di lehlak Mi ẓriɣ tekfa lḥenna-k Am Jeǧǧiga ad qqareɣ Ugdeɣ cehada teɛreq-ak Mi k-tenna tferq tterwa-k Nekk di targit d as-ḥusseɣ Ass-a ẓureɣ-d aẓekka-k Mmektaɣ-d ayen hedren Yemmut yizem n taddart Fell-aɣ kfan yergazen D aɣrib leɛmer neṛwa-t D tarwa-s i ɣ-iɣaḍen D ameẓyan Fransa tečča-t A t-yerḥem seg yizmawen Ass-a ẓureɣ-d aẓekka-k Mek umneɣ yekfa baba. Akal yeqdem fell-ak, lwerd iger-d zzerriɛa, yecbeḥ deg-s zzɛama-k, rruḥ ur yelli ara, ul-iw d-iheddren fell-ak, ad t-sseksuɣ ɣas tewɛer tiyta. Ass-a ẓureɣ-d aẓekka-k, mmektaɣ-d ay mmektaɣ-d ass-n deg-i feqqɛeɣ, s asenduq mi ḍalleɣ fell-ak, ur umineɣ a baba kafaɣ, asigna yerna ṣṣifa-k, truḥ ccbaḥa-k ɛeggḍeɣ di leqran mi ɣran fell-ak, Ass n abab i ttuɣeɣ. Keṛheɣ lɛid ad t-ɛeggdeɣ. Deg-s abab mi k-neṭleɣ ggummaɣ ad t-ttuɣ. Taṣebḥiyit mi k-sfeqdeɣ. Nwiɣ ad k-in-afeɣ. F iḍarren-ik ad ferḥeɣ wa d zzhuɣ. Deg uɛemmuṛ n wakal remleɣ. Gar tenṣibin qqimeɣ ssawleɣ. A baba ad k-ttraǧuɣ. S axxam i d-uɣaleɣ. Tteswiṛa-k deg-s xeẓreɣ. Melk-iyi amek ara ḥluɣ.

Tettaruḍ ɣef wayen i k-tḥulfaḍ neɣ ahat mi twalaḍ taɣawsa akka ttaruḍ fell-as? Wella, asteqsi-agi efk-it-id d Mass Meḥruc n Slim fell-as akk-d s tedwilt-agi, ass-a ixeddem l'animation i la radio Somme, xedmeɣ-as tadwilt i nekk, tmuquleɣ fkiɣ-as ɛecra isefra i nekk, i nekk yexreḍ uxaluḍ dagi, kulci yella, kulci yella, anna ad nekk ilin akka i d-yusan, bon akka isental, s ibreţ, balak.

Tikwal mi ara ntett akka imekli neɣ imensi akken yebɣu yers-d imekli igerrzen amek ara ntett akka zdat-k, walakin ɣas tiniḍ ifelfel-nni ad yers ad yers akken ma deg restaurant mi ara truḥeḍ ay d-sersen sdat-k ay d-sersen akk akken qqaren leṣnaf n tgella igerrzen d acu kan ɣas tiniḍ ifelfel-nni ma yella iɣ-ak ulamma daɣen yettḍurru ulamma netta d aɛdaw akken qqaren tikwal lestomac

Bɣiɣ-t s lebɣi n lebɣi-t, ulamma netta d aɛdaw-iw. Yeg aẓar, yefka-d imɣi, yemɣi-d gar iḍudan-iw. Tafekka-w tbedda am yesɣi, idammen kfan seg wudem-iw. Amek armi t-rriɣ d aḥbib, win ineqqen d turda-s? Yeggul ur yeččur lǧib, Yeggul ur yeččur lǧib, asurdun yettaf gma-s, Ma ulac-it, allaɣ yettɣib, ad d-tuɣaleɣ d yir tarra-s. Di temẓi lemdeɣ lbenna-s. Di temẓi lemdeɣ lbenna-s ulac wi yennan hemma. Wi s-yennan ass-a ad d-yas akken ad d-griɣ di nndama, s-yes rriɣ d-inexs-as, yessegra-yi-d ccama. S-yes rriɣ d-inexs-as, yessegra-yi-d ccama. Ur terbiḥeɣ ur tennuleɣ. Ur terbiḥ ur tennuleɣ seg wasmi ddiɣ d ubrid yis. Netta ireqq, nekk d areqqeq. Amzun ẓẓiẓin ɣer tmessi-s. Zgiɣ la t-ṭṭafareɣ d yili ixeddem rray-is. Yesserẓeg fell-i tadgulla ayen ččiɣ yecba lḥent-it. Anda ddiɣ yid-i yella s hetrif ula di targit yessufeɣ-d deg-i lɛella, briɣ-as wi bɣan yaɣ-it. Yessufeɣ-d ad yili alla, briɣ-as wi bɣan yaɣ-it. Ɣef lǧal-is wwiɣ-d asefru. F lǧal-is wwiɣ-d asefru n wid yebɣan ad rren aḍar. Aṭas n wid yettɣurru, aṭas n wid yettɣurru, aṭas n wid yessexṣer, nekk axṣim-iw d agerru.

D acu d iḥulfuyen n ɛemmi Ɛmer deg wayen akk i d-yesɛedda am wakken i d-nniɣ ifaskiwin neɣ dagi di berra n Tubiret am i Tubiret? I d-nniɣ ifaskiwin d iɣerbazen, i d-nniɣ d iɣerbazen. Ma nuɣal ar deffir-as mi bdiɣ tamyust-agi neɣ mi ttaruɣ di tili, ɣas ad yili yiwen wember d Juri d acu kan

Tidet, dɣa sdat seltel usefru ɛen niɛma. Ad nesli i usefru iles. Neɣ amek imi d taɛecṛa i tugar-s, ẓṛaɣ kan d At Yeɛla, ɣas nnant llan tudrin niḍen-in, mi ẓṛiɣ d agi d At Yeɛla ɛuhden-ines, donc sɣur-s s-yes i bdiɣ asefru. Iles. D At Yeɛla i iɛuhden iles imi yesfuǧǧuɣ yal ass. imi d-yenna wali iteqqes ad yeffer deffir tuɣmas, adɣa din ara yeṭṭes ɣef uqerru ɣlint-d talufa-s. Ɛuhdent ur teččint d aksum akken tebɣut yili lbenna-s. Yenjer abrid i lehmum yal mi ara iɛeddi tilas imi d netta i d amcum yefraqen mmi-s ɣef baba-s. Nnan iles d war iɣes. Akken i s-yehwa i yettleɣwi. Sira war ma ad yesseɣres ɣer yir brid i yettawi, iḍudan wehhan ɣur-s akken amdan ur neswi. A yiles yellan d leḥlu. A yiles yellan d leḥlu d acu k-yerran d lqares. Win truzaḍ ur iḥellu d allaɣ-is yezga yumes, ayen tferneḍ d aɣullu d tezdeg teǧǧiḍ-tt weḥd-s. Ayen tferneḍ d aɣullu, ad tezdig teǧǧiḍ-tt weḥd-s. Suref-iyi a yiles aẓidan. Suref-iyi a yiles aẓidan a win yeṭṭḍen tasedda. Kečč telliḍ di yal amkan, wid ittḥezziben ila da, ferru timsal di lawan yal mi ara d-ilis ccedda. Ferru timsal di lawan yal mi ara d-ilis ccedda.

Ttlumun ɣ iman-nwen ked akini llum yellan ɣef wuccen ara d-taf uyaziḍ akka. Nekk dagi daɣen acḥal n lmeɛnat i sliɣ akini di leɛwacer ahat amdan-nni d netta i ihelken neɣ balak yečča bu zelluf neɣ ur ẓriɣ ara amek i k-nni neɣ amaɛiz yettḍuru amdan ulayma netta d ddwa ɣef uɣelmi akken qqaren d acu i wak-d-innin baɛd ara Luma ɣef yiles aṭas i d ak-d-yeqqaren yelmeẓyen n wass-a, akli nekk i nḥemmel ad nečč iles-agi, lameɛna kksen neɣ ɣef lejdud-nneɣ. Tura d ansayen, d ansayen, teqqim akken war am akken di tmetti-nneɣ, nettikru ad nerkeḍ ayen i ɣ-d-ǧǧan lejdud.

D acu amedyaz ccɣel yiwi kan nek ad iniɣ cciɛa cciɛa nni am akken d win yettruḥun ixeddem di ssuq zik neɣ amek akk-agi d amehbul neɣ je ne sais amek i ttwalin aru netta i d ṣṣeḥ d lemri n tmetti yeqqar-d acu yettwali. D acu tameẓẓuɣt? Balak txuṣṣ ar medden deg wayen yeɛnan tameyyazt. Tasuta tura ḥemmlen aṭas ayen yeɛnan aẓawan, de la musique, ḥaca mi awal mi neqqar s tṛumit le verbe ixuṣṣ aṭas. Netta s wawal, awal d arec, neqqar iles s tidet, iles tura ma yelli iles-agi yewwi-d imeslayen yelhan,

Ttemlilin-d imedyazen dinna. Dɣa ma nuɣal-d di berra n lwilayat n Tuvirtin d Tfaskiwin akka, mem di Tuvirtin d Tfaskiwin, d acu i Ɛemmi Ɛmer yenna-k-d belli d ṣṣeḥ mazal amedyaz werɛad isettunefk umḍiq-is akken ilaq. Awal-ik n taggara a Ɛemmi Ɛmer?

Sagi nekkni d inebgawen i sin n tedwilt n wass-agi, mi nemɛawan-d akken qqaren-iyi yisefra, jmiɣ s lferḥ d ameqqran mi d-xedmeɣ asefru-nni daɣen yid-k a Ɛemmi Ɛmar. Wasefru d-nniɣ ass-agi dɣa xemmeɣ-t-id imi d asmekti n tmettant n baba-k iṛṛeḥ-m Ṛebbi. Xemmeɣ-as tajmilt i baba dɣa tehduɣ s waṭas i yemma wa tehduɣ i wexxam-nneɣ meṛṛa ladɣa mmi-s n gma.